Demat! Demat! Setu petra 'c'hoari ganit, niverenn miz Ewen daou vil naontek. Ya, me e tornoz. Ha geek ez ikoñ. Krogomp gant ar c'heleier? Ya. Neuze ivez euh, embannet hon eus euh, ur rann ispesial evit an itri. Marteze euh, Ja. n'en peus ket gwelet. Ya, penaos ez eo un tamm kelo ar mare peogwir eo bet e oa an itri e pegentañ ar miz. Setu divizet hon eus ober un abadenn ispisial diwar-benn se. Oc'h em a fell deoc'h mont da gelaou kit? Ha setu vraiment ur rann glasel neuze gant ar c'heleier. Me 'm eus ket da geleier forzh penaos ha mare-mañ. War wese kalz tra pe eo bet an itri just war neuze setu. Ya, Bete peus, memes euh, just un draig bihan da lârat hag a zo euh, e oa bet embannet e galleg ur barzh-kouri international niverenn an drizek a viz Ewen, oc'h eh, niverenn mil pevar c'hant trizek ha pevar-ugent. Ur pennad euh, bras a zo bet troet e galleg diwar euh, ur pennad a oa bet embannet gant Polygon Estonet unanet diwar-benn Epic Games hag ba an doare da labourat du-hont ha tout. Oc'h em a fell deoc'h lenn pe ma kavit aesoc'h lenn e galleg e posubl lenn a-drugarez da Courrier International. Diwar-benn un tamm an doare da labourat spontus a-wechoù a zo e bed ar c'hoarioù video. A zo just war Epic Games? Ya. Ok. Euh, bah me meus netra da gont ta, neuze zo tu tremen da c'hoarioù. Ya, tremen on da c'hoarioù. Tu a grog. Te? Ok. Mes o vont da gomz diarbenn Dota Underlords. Um, neuze, uh, marteze o peus merzet un doare c'hoari nevez a zo o tifoupa un tamm er mare-mañ, hag a zo anvet uh, Auto-Chess. Marteze e chañchon anv ma evit ar poent vanvet Mosse. Ha krogade gant ur mod eus Dota daou, a oa anvet Dota Auto-Chess neuze, eus aze an anv, hag a oa diorroet gant Drodo Studio, hag a zo ur studio c'hoarioù video chinat. neuze abaoe ar studio-mañ 'neus ivez lakaet ar c'hoari e mod stand-alone war pellgomzer ezoug, a-drugarez d'an embregerezh meziant-touezoug Dragon Nest Game. Setu neuze, maison da displegañ un tamm petra eo ar c'hoari evit gwir, neuze ar c'hoari a enep aizc'hoarier, Kan etrezo neuze pep hini evitañ e-unan. Ha pep c'hoarier neus kan poent buhez. setu a goude disrannet ar c'hoariadenn e troioù. Neuze evit ober simpl, pep tro a grog gant ar c'hoarierien ar c'hounez argant. Neuze pemp pezh aour da skouer. Ha gallout a reont dispign an aour-se evit prenañ unan enno. Ha goude e c'hallan plasañ an anezhoù-se war un daol-c'hoari neuze aze emañ an tu echedoù, chess. Hag ur wech graet o dibab e ur wech m'o deus an holl graet o tibaboù e vez lakaet ar c'hoarierien d'en em gannañ kenetrezo neuze pep c'hoarier a dag ur c'hoarier hag en em zifenn enep ur c'hoarier all met n'eo ket dre ret ar memes hini. gant unennoù en em en em ganont o-unan quoi aze zo an tu auto da lâret eo n'eus ket da da da glikañ pep lec'h en em gann ar c'hoarvez setu e-unan neuze goude hervez penaos eo bet lakaet an unennoù penaos int bet lec'hiet ha peseurt unanennoù a zo bet prenet gant pep c'hoarier Hep e c'hounez unan pe egile. Setu, hag ar c'hoarier a goll, a goll poañchoù-buhez, hag an hini n'eus pa vez poañchoù-buhez ken e vez kerzhet eus ar c'hoari. Hag padout a ra mod-se betek ma ma chomfe nemet un den e c'hoari hag a c'hounez neuze. Goude zo traoùigoù un tamm soutiloc'h, 'm eus ket dispeget pep tra, met da skouer 'Ba an arc'hant gounezet a c'hell uhelaat keñver an niver a drec'hioù pe a golioù a zo bet da-heul, ma vez gounezet kalz a-wechoù da-heul e vez gounezet muioc'h. pe c'hoazh doareoù da lakaat an anennoù da c'hounit liveoù evit ma vefent galloudusoc'h pe da gaout gwellaennoù e-keñver an anennoù 'vez lakaet war an daol da lâret eo ma vez lakaet C'hwec'h brezelour, da skouer, e vo ur wellaenn a houarnwisk a zifenn neuze gant an ornennoù-se. Hag Troigoal bezo objedoù a c'haller lakaat war an ornennoù a traoù seurt-se neuze c'est un tamm diaze ar c'hoari. Neuze benn ar fin ur meskaj strategiezh, bellerezh ha chañs neuze. Un tamm evel ar c'hoarioù kartoù ar re berzh nebeut bloavezhioù zo evel Hearthstone pe penaos anvet enfin be oa tout an dud o deus graet o c'hoari kartenn be oa Might and Magic pe oa petra c'hoazh enfin unan gant Mojang ivez fin ar c'hoarioù kartoù ar re berzh ha da'm soñj eo un tamm Bremañ ez eo ar c'hoarioù kartoù nevez peogwir dedenn ar memes doare c'hoarierien peogwir ar memes doare c'hoari benn ar fin zoken ma n'eus ket a gartoù. Ha dont a ra ivez ez eo ivez c'hoari war e zoug, se ur stunt 'neus graet berzh bras war e zoug. Ha neuze ma ar studioioù neuze dreist-holl studioioù a ra MOBA vel neuze Dota daou hag aze Riot evit an dud a ra League of Legends 'neus graet unan ivez anvet Teamfight Tactics, neuze marteze goude vo Blizzard ivez, Robert Unan gwelet vo. Met neuze Valve neus divizet ober e hini, neuze edit en da rampred gant Drodo Studio evit gwelet ma oa tu kenlabourat evit diorren Inoda a c'hoari, met dizeut o deus ober pep hini e-unan. Neuze setu perak Valve neus ermaeziet un nebeud sizhunvezhioù zo, pet devezhioù zo, Ar c'hoari neuze Dota Underlords da bellgargañ en e-unan hep kaout Dota. Neuze e heñvel-tre ar c'hoarioù peogwir eo diazet Inodav war war Dota. Met disheñvelderioù bihan a zo evit ar poent ha forzh penaos ma eo open beta c'hoazh c'hoari Valve neuze aze o deus embannet dija un divadenn hag Embann o deus ar pezh a oa raktreset dija. neuze vo vo doareoù d'ar c'hoari all, be vo un doare kenstrivadeg ivez evit enfin evit c'hoari un doare muioc'h serius moarvat vo vo e-sport ivez evel ma zo evit Hearthstone. Ha setu neuze dedennus. Me gav neuze c'hoariet 'm eus kalzik, me gav eo enfin un tamm ar stil Kroaz ar Bartienn quoi. Goude hir a-walc'h ar partiennoù memestra. se zo un tamm ar pezh vez rebechet hag ar pezh zo disheñvel gant ar c'hoari-kartoù. Ar c'hoari a c'hell padout an hanter-eur quoi, pe, pe ouzhpenn. Euh, peogwir, enfin, hervez ma vezer skarzhet diouzhtu peget. Peogwir zo kant poent buhez neuze e c'hall, c'hall padout pell a oar. Mais euh, memestra eo dedennus a oar, neuze kalz a... ret eo kaout chance memestra, ar chance a zo ur perzh bras er c'hoari, neuze se zo un tamm... Bah, a-wechoù e c'haller bezañ dipitet gant se, met memestra eo dedennus a-walc'h evit ar poent ka van plijus. Setu, neuze gortoz a ran da welet petra, penaos e tiorroomp a vo Blizzard da skouer pe tud all oc'h ober ar c'hoarimo-se, peseurt, peseurt doare c'haller un tamm cheñch ar reolennoù evit dont da vezañ dedennusoc'h, marteze gant nebeutoc'h a chañs e fait dedennusoc'h. ha setu neuze un doare luskad nevez a c'hoarioù strategiezh a chañs ma mengave dedennus. Setu. Setu. Mat-tre. Me zo vont da gomz diwar-benn Dream Daddy, a dad dating simulator. N'oc'h ur c'hoari dating sim e Dream Daddy, ur c'hoari paotreta pe merc'heta, n'oc'h ur vo paotreta hepken. Ur visual novel eo ivez peogwir n'eus ket kalz tra d'ober estreget lenn ha dibab komzoù gant me an istor a zo a-bouez. Diorroet hag embannet eo bet gant Game Grumps e daou vil seitek, kavet eo war Windows, Mac, Linux ha PS5 hag evit ar Switch a-benn nebeut àr-zu na zeu. Game Grumps a zo ur chadenn YouTube a let's play, ur chadenn amerikan, hag o c'hoari kentañ eo. C'hoariet 'm eus d'an Da Director's Cut war PC. Noc'h eo an Da Director's Cut a oa benn ar fin ar stumm klokoc'h a oa bet evit ar PS4 pa girioet evit netra evit ar re all. Setu, kregiñ a ra ar c'hoari gant dibab an dudenn oc'h tu zo da zibab ar blev ar penn, ar c'horf, an fin dra boaz. c'hoari a reomp person tad intañv pe dispartiet hag en deus ur verc'h adverc'het pe naturel anvet Amanda. an traoù-se a zo da zibab kwa benn fin barzh ar gojeadenn ganti. N'oc'h ket Amanda hag he zad a zo o c'c'hariout o tiloch hag o c'hariout e Maple Bay, ur gêriadennig amerikan. Hag en ur c'harter gant ur bern tadoù koan ha dizimez setu da baotreta. n'oc'h ket posubl vo paotreta an holl anezhe. Hag evel boaz e seurt c'hoario eo un tamm kliched an tudennoù. Bez zo mat a zo perc'henn ur c'hafedi hipster hag a blij dezhañ ar sonerezh tout-se. Kreg a zo kentoc'h ar sportour. Hugo zo ur c'helenner lennegezh. Brian a zo ur Ur paotr ba n'ouzon ket ur sort berr klasel a blij dezhañ pesketa hag bitelat ha tout se hag ober barbecue barzhedi orzh. Damien a zo ur gotek, Robert a zo ur bad guy hag Joseph a zo ur protestant fur gant ur bern bugale. Setu, n'hor ket daou emgav pe deit vo posupl kaout gant pep tad hag gant benefin adalek ar mare vo dibabet mont d'un trede emgav gant unan deus an tadoù e vo fin ar c'hoari goude. N'hor ket achu mat pe fall, fin mat pe fall. Achu gant un istor karante pe get, hervez pezh a zo c'hoarvezet a-raok. ma chumor d'an istor karante dibaobet 'vez diskoachet un doare skeudenn un tamm seksi deus an tad a vese ba ar pal a zo ivez rediañ an dud d'ober ar c'hoari 'vit diskoachañ an holl an holl skeudennoù ha bevo ivez klozadur an darempred gant Amanda peogwir mont 'ra d'ar skol-veur e fin an fin ar c'hae emañ oc'h achuiñ gant al lise noc'h he c'haio kuit d'ar skol-veur. Kalzfent a zo er c'hoari hag un toullad c'hoarioù bihan, mini-c'hoarioù droch a zo gant tadoù zo. Bez' 'vo ur falz emgann Pokémon, ur match tri pesketa, ur c'hoari mini-golf, fin ur bern traoù evel-se, ur seurt wee-jogging hag all hag all. Donc aze a lak un tamm liesseurted en doare da c'hoari kwa. Ur mod all eo just ba dibab petra lâret. Estreget paotreta e red ivez ober war-dro Amanda met ar fin a zo ur grennardez speredek ha plijus. Start eo ober fall war he zro peogwir e dispar an darempred ganti met posubl eo hag un tamm trist. Setu a-benn ar fin ha da'm soñj m'am eus chañs mat an alio a oa bet gant kelaouennerien zo benn ar fin lodenn an darempred gant Amanda hini a zo ar plijusañ er c'hoari en ur stumm. Ya, peoc'h marteze, enfin, eñ al lodenn vez ket gwelet an aliesañ peoc'h dating sim vez gwelet alies. Oc'h eben e fin ivez un un bezañ un tad quoi. Ya, setu un doare dad sim. Ya! N'oc'h ez eo ur zvezadenn a-feson. Mat eo dije lakaet se e-barzh ar c'hoari. Deuet on a-benn da achuiñ mod gant Hugo Hag 'm eus kavet souezhus-tre ar fin hag dreist, Damien a oa souezhus ha plijusier. Hag Brian, gomprenan ket mat perzh an tad-se er c'hoari. D'am soñj n'on ket ma-un, mais bonne. Evit ar re all eo bet ret din klask penaos respont ha plijout dezhe war ar rouedad peogwir ne ouien ket a-benn, bepred e, e tremene fall. Setu storioù dedennus zo gant tudennoù zo Matt, Robert ha Joseph dreist-holl ar film. Dibabo zo gant un dudenn en doa un efed war un dudenn all. Dreist-holl Robert ha Joseph a zo a zo liammet da war penn ar film. Setu. Dre vras evit an dud all n'eus ket kalz levezon. N'oc'h eo c'hoari e zimbl gant un design plijus, un tamm un tamm comic book amerikan. Setu dudius ha fentus. Cheñch a ra deus an dating sim boaz pegwir e c'hoari ar perzh ur paotr o paotreta. Hag pezh a zo iskis, me n'eo ket re ret un dra fall. Benn ar fin e seblant en holl bezañ divreviad peogwir an holl baotred o deus bet bugale d'ur mareso hag a seblant d'ar re e oant e karantez gant ur plac'h a-raok er c'hoari hep na vije ur gudenn pe lakaet ar gaoz war an dra-se. N'oc'h benn ar fin ur seurt utopiezh un tamm Lec'h n'eus ket da lakaat ar gaoz war-se, pezh n'eo ket grevus evit bet ar c'hoari, met a c'hall seblant tout souezhus. Setu. Ok, mat-tre. Ya. Komzomp diwar-benn ar pezh a reomp pa n'omp ket o c'hoari. Ya, kregiñ a ran. Ya. Neuze me zo bet en Hellfest ar bloaz-mañ. Neuze, euh, vel bep bloaz, kazi, e c'han euh, d'an Hellfest neuze pad un devezh hepken, peogwir e simploc'h. neuze mont bet ar wech-mañ d'ar Gwener, lec'h ma oa sañset da vezañ manoir e penn ar skritell. Kroget on ur sellet ouzh ar strollad Klon, hag a zo ur strollad gall peogwir an dra ispisial a oa ar bloaz-mañ d'ar Gwener a oa war main stage daou, neuze al leurenn bennañ niverenn daou, oa nemet strollajoù gall. Ah ya. Neuze se oa kef all hag, enfin, Ar strollad dibabet, penn-ar-fin, a klote penn-da-benn gant al live a oa gant ar strolladoù bet lakaet d'ar mare-se, neuze e oa mat-tre. Neuze Klonia, neuze e oa ur strollad ur strollad gall a oa o deus c'hoariet tro un eger penn-dra 'vel-se, neuze ur strollad bihan a-walc'h e memestra met anavezet mat er metal gall Pe oa deus savet az pez anvet ar c'hlonoser hag a zo ur strollad a strollajoù ar strolladeg strollajoù sonerezh all. Da skouer e vo gitarour klon o zenit war pladenn dazont Brieg Gerveno. Brieg Gerveno neus sonet e kentañ lodenn sonadegoù zo klon neus n'eo ket fall gwelet se. Goude oa Glory Hammer neuze ur

Met benn ar fin bremañ Gloria Meur a gemer un tamm an heuliad hag a ginnig ar pep gwellañ met ar soajoù-se a oa kitsch-tre ivez zoken d'ar mare-se hag int a gemer se met en ur en ur ober a-ratozh kwa. N'en em gemeront ket tamm ebet en un doare sirius ha benn ar fin an disoc'h a zo plijus-tre peogwir e Fin eo droch spontus benn ar fin komz a reont eus Uncorney, Kotaga, Caer Dundee gant laser hag tout. Enfin, droch eo penn-da-benn, met benn ar fin eo fentus-tre hag eo plijus-tre ar sonerezh ivez peogwir eo klot penn-da-benn gant ar c'hostez kitsch, peogwir eo gant sololioù gitar forzh penaos, gant Diskannoù meurzanevellus ha tout o c'huchal hag e live ez a mat-tre en-dro peogwir e vez tout an arvesterien o kanañ a-gevret hag e benn ar fin e plijus tre neuze ar pezh a zo domaj e oa e penn kentañ an devezh neuze o deus sonet pad un hanter-eur hepken neuze se 'neus roet c'hoant din zelenn nep pad Un arvest-klok, un eur, pe muioc'h, eo plijus-tre neuze ouzhpenn enfin ar c'haner tout gwisket en un doare iskis, ar c'haner un doare dilhad kaoutchouc iskis gant o kemer ivez ur morzhol plastik e-pad ar sonarzheg. Enfin, oa sot met plijus-tre. Dreist-holl evit me am eus kroget da selaou e metal gant Rhapsody pa van yaouank neuze aze e klot penn-da-benn ganin benefin. Setu goude e oa ar strollad Conan hag a zo doum teñval a-walc'h hag a oa dindan ar vallée, neuze e oa plijus. Goude oa... Traer ar vallée, digarez? Ar vallée zo ul leurenn, unan eus leurennoù an Hellfest, a zo gouestlet kentoc'h d'ar sonerezh doom, stoner, post-metal ha tout. Bez' zo ivez an altar a zo evit an death metal, an temple a zo evit ar black metal, ar warzone evit Tout pezh zo hardcore, punk ha tout. Aze goude e oan just a-walc'h dindan an temple, evit Trollfest. Hag a oa ivez forzh petra, mais c'hoazh muioc'h. Ben da fin, déjà, pa on deut dirak al leurenn, oa bolotennoù c'hwez un tamm pep lec'h, ma un tamm genre, ah, petra vo? Ha goude, deut tout da ar sonerien, gwisket gant seoù ba priñsezed Disney un tamm. Se oa souezhus, estreget ar ba da soñj ar sonerezh trompilh neuze a oa gwisket ba lur paotr, pignot da soñj war ar plac'h, enfin setu. Hag ar c'haner zo erruet gant bolotennoù silzik, ur gurunenn a volotennoù silzik. Ket penoz lavar se, me oa iskis. Enfin goût a rez ar bolotennoù hir aze? Ah! Eus Jojani oa kit evit gouiet war tremen ket. E goudarez pa vo graet chas gante ha tout. Euh, setu oa droch vel just ar soar deus bro Norge, neuze quand on est norgek, nous avait compris netra aux arpes de la ronde, mais dispegarion en tembe, force menos en historiouz aux droch poud. Hag diroll-tre ar sonadeg, goulennerien digant an arvesterien, da skouer, oh, lodenn a-azioù a vo c'hadesa, lodenn a-gleiz a vo lammat hag an dud a-dreñv a vo redek pep lec'h. Ha tra mod-se divizet eo bet ivez d'ober ar viskoulenn e-pad ar ganaouenn, enfin setu. Ar bern traoù droch, neuze e oa fentus re dudius-tre. Ar sonadeg zo plus just a-walc'h ouzhpenn, ar sonerezh zo plus juste a-walc'h ouzhpenn. Neuze e oa ar sonadeg a-feson. Goude on destroet dindan ar vallée da sellet ouzh da gilañ ouzh My Sleeping Karma, a zo sonerezh ergelc'hik-tre gant binviji hepken, kaner ebet. Plij just a-walc'h gwelet moa dija 'nez met a-wazh-se oa oa ken koulz. Ha goude e oa All Them Witches, hag a zo un tamm ar maez-doare met muioc'h rock, blues, psikedelic un tamm, gant solo-gitar ha bad super pell. setu mod bloavezhioù Decatruget un tamm hag a oa plijus. goude on distroet dirak ar main stage da gelaouoù Dream Theater, ur strollad prog metal anavezet a-walc'h. Meus kavet Dipitus un tamm peogwir Murphy 'neus kavet Borodius, pa vez selaouet gant ur bladenn e gavan plijus met e-live enfin int zo techet d'ober kanaouennoù hir-tre gant gant soloioù hir-spontus hag a zo sebezus evit al live teknikel met da sellet e live ba me gav un tamm diaes koulskoude eus graet strivoù enfin oa Trawiskis ar soner taboulinoù n'oa un tamm taboulinoù un tamm pep lec'h tro-dro dezhañ oa souezhus hag a bev ur soner piano pe touchennaoueg a oa war un doare savenn a c'halle treiñ neuze Waitskis goulennañ o treiñ ur seniñ mais mais mod all oa oa enfin c'est voulu savoir mais mais setu 'm eus ket kavet kenkoulz ha goude e oa Ultra Vomit neuze ur strollad nanedat anavezet a-walc'h dreist holl gant o fladenn diwezhañ deus Great Bears gant ar ganaouenn Kamtar aze Neuze gwelet 'moa dija ne warlene ar motokultor, neuze ar setlist 'oa tamm pennañ an mes hini, met bet 'oa souzadennoù peogwir ma mestr a oa en Hellfest, neuze o deus prientet hag o deus implijet mat ar skrammoù a vez bremañ en Hellfest a-dreñv al leurenn evit diskouez diskouez skodennoù droch. Ha souzadennoù zo bet da skouer evit ar ganaouenn Kalo Jira. A-zeu ar meskaj etre Calogero ha Gojira o deus lâret ha setu Calogero war al leurenn evit dont da seniñ eget un den a denben da ouie ma oa tud o doa c'hwenn evit da segañ Calogero e gwir peger oa heñvel a-walc'h eus Calogero men ar fin ur mignon dezhe a zo damheñvel eus Calogero a zo deut evit ober van bezañ Calogero setu hag evit ar ganaouenn Jezuz Deuet ur laz-kanañ gospel war leurenn, zo n'ouzon ket ma vo unan gwir o laz pet pe ma vo mignoned dezhe, met seblant mont bezañ e gwirionez laz-kanañ gospel evit kanañ an ton Jezuz hag enfin ouzhpenn komzoù an ton Jezuz a zo just tu da kanañ Jezuz neuze eo iskis war ton un ton ACDC, enfin neuze e fin eo deuet un den gwisket e Jezuz da da skeiñ stevelloù d'an dud, peut-être un dra-mañ-se, enfin... oa souezhus met fentus. E fin ar goan, benn ar fin, oa dic'hortoz zoken am boa goulenne warlene. goude m'oa c'hoant da welet Manowar, met Manowar a zo aet kuit eus an Hellfest, an de lec'h ma oa sañset da zenniñ, padal oan aze an de a-raok. Evit begoù, marteze peus komz klevet eus se peger e vo moarvat ur prosez etre an Hellfest ha Manowar. ouier ket mat perak int bet, met ne anavezout un tamm An dud moarvat, 'ba an Hellfest n'o deus ket, n'int ket bet a-du da da da sentiñ ouzh traoù o doa c'hoant ober pe an dra vel-se. Fin ne ouier ket desket 'vo tamm-ha-tamm da'm soñj ma vez ur prosez. Met setu dipitus-tre evel-just, neuze e plas e Sabaton en deus sonet hag a oa o doa sonet en Nutfest war an devezh a-raok. neuze e oan un tamm skuizh hag ar c'haner doa kollet e vouezh ha setu perak eo bet Menafin eo bet kanet ar c'homzoù gant daou c'hitarour ar strollad o deus ranket deskiñ ar c'homzoù hag ar c'haner a zo bet da skotchañ ar c'homzoù dirazo e-pad ar sonadeg evit ma vefent gouest da ganerc'hel da ganañ. Neuze e oa enfin doujañs 'm eus oute peogwir memestra e rank bezañ diaes un tamm bezañ kelaouet ar mintin emaint o vont da seniñ hag enfin graet bezañ kaout da ganañ ha tout. Neuze setu 'blij ket din kalz on eur sabbaton met memestra se oa sebezus a-walc'h. Ha da echuiñ neuze Gojira, neuze evel boaz dispar kwa, neuze tra da lâr, ar pempvet gwech Zeelanne neuze, setu. A mod-all an Hellfest zo mat cheñchet deus traoù daou pe tri dra evit ma vefe aesoc'h bale war al lec'h, evit ma vefe nebeutoc'h a amzer da c'hortoz, neuze bewech e ken mat, neuze bremañ dast hag-eñ e teuin a-benn da goll ur bilhed ar bloaz, se ur goulenn. Setu. Mat. Ba me zo bet er sinema. Bet on o welet Parazit. Oc'h ur film gant euh, Bong Joon-ho hag en deus bet ar Balmenow e Cannes e miz Mae ar bloaz-mañ. Euh, Bong Joon-ho a zo ur sevener eus Kore ar Su a savet n'eus filmoù brudet a-walc'h, euh, Memories of Murder, The Host, Mother, Snowpiercer hag Okja. Mare karetañ betegenn a oa Mother hag Okja. Parazit a dremen e Seoul, n'oc'h kregiñ a ra gant taolenn ur familh paour. Penaos, Kiwou, ar mab, a zo a zeu a-benn da gad labour evel kelenner saozneg evit merc'h ur familh pinvidik-tre, ar familh Park. Hag benn- tamm-ha-tamm familh Kiwou a sav ur strategiezh evit kemer muioc'h-mui a blas e-barzh buhez ar familh Park, quoi, en fin. Ne lârin ket ouzhpenn. A-hend-all e tiskugio re. Fentus ha spontus eo ar film war un dro. Mont a ra pell-tre an traoù hag ba evel-just an dra anat a zo e kaozeal er film diwar-benn diforc'hioù sokial. Met ur bern traoù all a zo ivez hag ba penaos ar familh paour a c'hoari Perzhioù evit bet mont e darempred gant ar familh park hag ba tamm-ha-tamm e zanter e c'hall e neus ar perzhioù-se un efed war war pep hini gante daoust hag-eñ re unvan c'hoazh pe get n'eo ket sklaer bepred kwa setu. Ti ar familh park a zo un dudenn er film ouzhpenn an dud. Un ti brav eston eo hag ar skeudennoù a zo brav-tre. chomet on sabatuet gant ar film tout, 'm eus kavet ur c'hlozadur dispar d'ur film a dremen buan a zo em eus kavet boamus penn-da-benn. Oc'h eo film gwellañ ar bloaz 'vit-hoñ 'vit poent. Brav. Setu. Brav. Ba achu evit miz Ewen? Ya. Kenavo. Kenavo.